Халӗ ҫунса тӑракан чун-чӗреллӗ Раиса Сарпи сӑмах илет. Кӗтсе илер, Раиса Сарпи вӗсем асамата иккӗшӗ пирӗн яланах кунта, вӗсем яланах халӑхпа.
Ҫулсерен эпир килетпӗр, Ҫеҫпӗл палӑкӗ патне ырӑпа аса илетпӗр. Улӑп сӑвӑҫӑн ятне пулнӑ вӑл хастар чӗнӳллӗ революци юрӑҫи, ҫырнӑҫ ҫулӑмлӑ хӗрӳллӗ ҫӗнӗ пурнӑҫ курӑҫи. Тӗнчене вӑл йыхравланӑ ҫӗнӗ кунӑн акине чӑваша вут шанчӑк панӑ парнеленӗ чӗрине. Ҫеҫпӗл ӗҫӗ шутсӑр сумлӑ. Пит ытарлӑ сӑввисем ун сӑнарӗ шевле тумлӑ йӑлкӑшаҫҫӗ. Ӑввисем Ҫеҫпӗлтен хыпса илеҫҫӗ. Пин-пин ҫамрӑк чӗресем ялкӑшса хӗрӳ ҫиҫеҫҫӗ. Ҫӗнкуна кӳрсе илем Ҫеҫпӗл чунӗ, ӗмӗр чӗрӗ. Вӑй парать вӑл халӑха, Чӑваш Енӗн ывӑл-хӗрӗ Пуҫ таять ҫут палӑка. Ҫулсерен эпир килетпӗр Ҫеҫпӗл палӑкӗ патне. Ҫеҫпӗлтен пехил илетпӗр Ҫӗклесе чун хӑватне. Ӗмӗр янрӗ пирӗн юрӑ Ҫеҫпӗл пилӗ чӗрере. Ҫеҫпӗле хӑватлӑ курӑм Вӗҫсӗр ҫиҫӗ тӗнчере. Ҫакӑн пек уявсем кирлӗ вӑл. Паянхине эпӗ те Светлана пекех ҫак сувван сиксе тӑрса ҫыртӑм. Ҫӗнӗ сӑмах калас килчӗ пурне те. Сивӗ тав-мухтав ӳркенмесӗр, хӑрамасӑр сивӗрен тата политикансенчен ҫакӑнта килнӗшӗн, Ҫеҫпӗл умӗнче пуҫ тайнӑшӑн эпир пулнӑ, пур пулатпӑр. Туркай та ҫавнах калать, Хусанкай та каланӑ, эпӗр те пурне те ҫакӑн пек калатпӑр. Ҫеҫпӗл ячӗпе хӗрӳллӗн Ҫеҫпӗле ҫунар. Ваская.
Тата тепӗр япала каласа хӑварасшӑн, тепӗр шухӑш. Ниҫта та ҫуккӑ пирӗн республикӑра кӑна пур. Чӑваш Республикин культура наци ӗҫӗсен информаци политикин тата архив ӗҫӗсен министерстви. Мӗн япала вӑл? Пурне те пӗр ҫӗре пухнӑ та, унанӑ та министерство туса хунӑ. Тутарсен культура министерстви кӑна, пушкӑртсен культура министерстви кӑна. Пирӗн уда-куда Ни ӑна йӗркеллӗ тӑваймасть министерство, ни кӑна йӗркеллӗ тӑваймасть. Вот тӑватпӑр, тӑратпӑр ҫавнашкал. Эс тума тытӑнсассӑн тӳрех укҫа ҫуккӑр. Ҫакӑнта та паян енчен те хула администрацийӗ пулӑшман пулсан ӑна ку микрофон пулмаҫҫӗ. Министерствӑн укҫа ҫук. А мӗн тума укҫа пур пирӗн министерствӑн, эп пӗлместӗп. Халӗ сӑмах илет Галина Егоровна Смелева. Вот, э, вӑл Хула администрацийӗнче культура пайӗнче ӗҫлет. Питӗ тӑрӑшрӗ. Ҫакӑнта микрофон та тӑр тесе, мӗншӗн тесе сӑн микрофонсӑр мӗн кунта калаҫни. Ҫапла иккен, мӗскӗнленсе тӑни кӑна вӑл кунта. Пӗрре май пуррипе усӑ курса тав тӑвасшӑн Акку ҫуртра ларакан пӗр кӑмӑллӑ чӑваш арҫынне, хӗрлӗ чутай чӑвашне Николай Федорович Григорьева. Вӑл строительство факультечӗн деканӗ. Вӑл пире ҫав электричествӑпа усӑ курма ирӗк пачӗ тавлю патнӑ. Галина Георгиевна Сережина.
Ырӑ кун. Ҫеҫпӗле юратакансем, Ҫеҫпӗле чыслакансем. Ырӑ сӑмахшӑн тавтапуҫ, Кавалер Владимирович. Эпир Министерство культурипе питӗ пӗр меллӗ каламалла, пӗр сӑмахпа пӗр ӗҫлетпӗр. Паян пирӗн микрофон пулсан тепӗр чухне вӗсен микрофон ҫавӑнпа та туслӑ ӗҫлетпӗр. Паян мӗн калас килет? Чӑнах та Ҫеҫпӗл ҫуралнӑ кунне пур чӑваш та уявлать. Пирӗн хула культура ӗҫченӗсем, библиотекӑсем, клубсенче тӗрлӗрен мероприятисем иртеҫҫӗ. Ҫавӑнпа та Эп паян хула администрацийӗ ячӗпе, управлени, культура управленийӗ ячӗпе пурне те ҫак уява саламласшӑн, чӗнсе каласшӑн, Ҫеҫпӗл сӑмахӗсене тытса пыратпӑр. Малалла та ун сӑмахӗсене итлесе малалла утар. Тавтапуҫ.
Алиса Ирнатова хулари Шупашкарти чӑваш чӗлхипе литературне вӗрентекенсен пӗрлӗхӗн ертӳҫи питӗ маттур ҫын. Тархасшӑн кӗтсе пӗр ӳкернӗ. Вӑл республика тулашӗнче пурӑнакан чӑваш чӗпписене кӗрен парӑс санаторинче пухать те вӗсем пӗччен мар палла кунта. Вара ҫав вырӑсланма пуҫланӑ ачасенчен чӑн-чӑн чӑвашсем туса яраҫҫӗ вӗсем кунта пӗр уйӑх хушшинче вӗсемпе ӗҫлесе Аниса Игнатьева. Пирӗн кун пултӑр пурне те. Ведь пурнӑҫ вӑл хӑй тӗлӗнтермӗш. Ҫыннисем татах та тӗлӗнмелле. Вӑт ҫав тӗлӗнмелле ҫынсенчен пӗри вӑл пирӗншӗн, чӑваш чӗлхипе литература вӗрентекенсемшӗн, вӑл Ҫеҫпӗл Мишши. Вот Ҫеҫпӗл Мишши пире чӑннипех те чӑваш чӗлхипе литература вӗрентекенсене хавхалантарса пырать. Вӑл мӗнлерех каланӑ-ха? Чӑваш ҫӗкленӗ те ҫунатлан куҫна тӗле хӗвел ҫине тет. Вот кӑна ҫав Ҫеҫпӗл кӑна ҫӗмӗк каласа вӑл пире вот хавхалантарса тӑрать. Мӗн тесен хула шкулӗнче чӑваш чӗлхи вӗрентесси ҫӑмӑлах мар. Вот Ҫеҫпӗл Мишши те эпир тӑсӑк вырӑнне хурса ачасене вот ҫак чӗлхене юратма хӑнӑхтарса пыратпӑр. Чӑваш чӗлхи вӗренӳ кӗнекисенче те пирӗн шкул шкулӗнче вӗренӳ кӗнекисенче пирӗн Ҫеҫпӗл Мишши произведенисем пур. Ӑна эпир вӗренетпӗр, ҫавӑнпа та Кулачисем те, Ҫеҫпӗл Мишши вӑл камне пӗлеҫҫӗ вӗсем, мӗнле произведенисем ҫырнине те чухлаҫҫӗ, пухмасӑр та вӗренеҫҫӗ. А пире пурсӑмра та ҫакӑнта килнисене, кулачисене, вӗрентекенсене пӗрле пӗтӗҫтерсе тӑракан вӑл девиз ӗнтӗ хӑй вӑхӑтӗнче Ҫеҫпӗл Мишши каланӑ девиз вӑл чӑваш чӗлхи ячӗпе пурте пӗр пулар. Ҫапла пултӑрччӗ Тавтапуҫ.
Кунта паян, паллах, журналистсем пур. Ҫав вӑхӑтра кунта пур Чӑваш радио корреспонденчӗ, кунта пур Наци радион корреспонденчӗ. Тата Олег Николаевич Мустаев ятарласа паян илсе килнӗ оператор кунта мӗн пулса иртнине Ульяновск облаҫӗнчи чӑвашсем курма пултараҫҫӗ. Унта пенсия чӑвашӗсем те кураҫҫӗ Вӑл япалана. Самар чӑвашӗсемпе хамӑрӑн телевидени паян каларӗ, эпир, терӗ, кунӗпе паян Ҫеҫпӗл пирки кӑтартатпӑр терӗ, архив материалсене, терӗ. Сире паян пырса ӳкерместпӗр терӗ. Нумай шутпа аптрамас. Халӗ эпӗ Любовь Федоровнана сӑмах парасшӑн. Мана вӑл сӑмах памасассӑн паян мӗн тӑвать эп? Кӳренеттӗм сире. Кӗтсе илер, Любовь Федорова, поэт. Хӑварӑм, Хусанчы хӑвассӑн. Чӑн пурнӑҫ часах ҫитмелле. Ним ҫукшӑн сывлатӑн эс ассӑн. Чӑн сӑвӑҫ каллех килмелле. Вӑл тухӗ шӑтса ҫеҫпӗл майлӑ, чула хӑйра шӑтарса. Вӑрманӑмӑр пирӗн хунавлӑ, калатӑп ҫакна шантарса. Чӑвашӑн йышне кӗнӗ сӑвӑҫ тытсассӑн алне хуршӑмми Янратӑр пин юрӑ, пин сӑвӑ, Вӑл пултӑр чӗнкунӑн ҫынни. Ҫунма чӗчӗри шӗл кӑваррӑн, Хастарӑн уяр сивӗре. Пӗл утӗ те чупӗ патварӑн, Шӑнатӑп, килет вӑл пӗрех. Поэтӑмӑр утӑ та ҫулӗ, Вут ҫулӗ, вут ҫурӗ, Готове, ага. Тебе же ҫыраслӑх ун пулӗ. Вӑл пулмӗ тӑрлавсӑр, айван. Ҫакна ӗненмесӗр ҫырсассӑн пӑрахтӑр тапмашкӑн чӗрем. Лап сӳнтӗр. Ман пӗтӗм хаваслӑх. Юр шӑлтӑр ман ҫулӑм йӗре. юлташсем, тостӑвансем. Паллах, пирӗн пурнӑҫра шухӑшламалли нумай. Пӗрремӗш, Шупашкарти пӗрремӗш гимназире ӗҫленӗ май эпир ҫак тӑван чӗлхене аталантарас, чӑваш ачисене Илемлӗ те тӗрӗс калаҫма вӗрентес тесе пӗтӗм калав паратпӑр. Кӑна эпир кӑна пӗлетпӗр, пӗтӗм ҫӗршывӑн сывлӑшне туйса тӑракансем эпир. Вӑл ҫак сывлӑш ӑҫтан вӗрет, ӑҫталла каять, ӑна эпир кӑна пӗлетпӗр. Халь Юлашки вӑхӑтра пирӗн тӑван чӗлхен хакне, сумне, чапне пӗтерес тесе пӗр юхӑм пуҫланчӗ те, вӑл шкулсене те ҫитрӗ. Пирӗн эрнере виҫӗ сехет пулнӑ пулсассӑн, тӑван чӗлхе урокӗсем виҫӗ сехет пулнӑ пулсассӑн, вӑл пӗр сехет чакрӗ ӗнтӗ. Кӗҫех ытти шкулсене ҫитсе ҫапӑнас хӑрушлӑх та пур. Шухӑшлӑр, тарӑн шухӑша кайӑр. Эпир пӗтес хӑрушлӑх курӑнать.
Халь тем темелле ӗнтӗ. Любэ, халь мӗнле пурӑнмалла малашне? Мытавах чӗререн каланӑшӑн пире шӑпах ҫакӑ тен ҫитмест паян. Мӗн шутланине тӳррӗн калани ҫитмесӗр пире.